Цыппӕрдӕсӕм сӕр Ӕз федтон, мӕнӕ Сионы хохыл лӕууы уӕрыкк. Йӕ мӕсты, йӕ ном ӕмӕ йӕ фыдном кӕй тӕрныхтыл фыст ис, уыцы сӕдӕ цыппор цыппар мины. Уӕларвӕй мӕм ӕрыхъуысти стыр ӕхсӕрдзӕны уынӕрау ӕмӕ тыхджын ӕрвнӕрды гыбар-гыбурау чи уыди, ахӕм хъӕлӕс. Ӕз цы хъӕлӕс фехъуыстон, уый уыди, фӕндырдзӕгъдджытӕ цыма сӕ фӕндыртыл цагътой, ахӕм. Уыдон паддзахы бадӕны раз цыппар уӕларвон удгоймаджы ӕмӕ цыппар ӕмӕ ссӕдз хистӕр раз зарынц ног зарӕг. Зӕххон адӕмы хсӕнӕй цы сӕдӕ цыппор цыппар мины балхӕдӕуыд, уыдон йеддӕмӕ уыцы зарӕг сахуыр кӕнын никӕй бон уыд. Уыдон Сӕхи нӕ фӕчъизи кодтой сылгоймӕгтӕй. Уымӕн ӕмӕ сылгоймаджы хъӕстӕ нӕ фесты. Уӕрыкк кӕдӕм цӕуы, уыдон дӕр уырдӕм цӕуынц йӕ фӕдыл. Уыдоны балхӕдӕуыд адӕмы хсӕнӕй, ӕмӕ сӕ Хуыцауӕн ӕмӕ уӕрыккӕн снывонд чындӕуыд хоры сӕрау. Сӕ дзыхӕй мӕнг ныхас нӕ рацыд, сты ӕнӕфау. Уый фӕстӕ сфедтон ӕндӕр зӕды уӕлӕутты тӕхгӕ. Уыдис ӕм мыггагмӕ фарны уац зӕххон цӕрджытӕн. Алы адӕмыхатт ӕмӕ мыггагӕн, алы взагым адӕмӕн ӕй хъусын кӕныны тыххӕй. Зӕд хъӕрӕй дзырдта: «Фӕрсут Хуыцауӕй ӕмӕ йын кад скӕнут, уымӕн ӕмӕ ралӕууыд йӕ тӕрхоны рӕстӕг». Бакувут арв ӕмӕ зӕхх денджыз ӕмӕ суадӕттӕ сфӕлдисӕгмӕ. Фыццаг зӕды фӕстӕ фӕзындӕн дӕр зӕд ӕмӕ дзырдта. Бабын, бабын, стыр Вавилон! Йӕ къахбайдзинады тыххӕй йӕ баййӕфта Хуыцауы фыдӕх, ӕмӕ уыцы фыдӕхы сӕрӕй бадардта ӕппӕт адӕмтӕн.
Дыууӕ зӕды фӕстӕ фӕзынд ӕртыккаг зӕд дӕр ӕмӕ хъӕрӕй дзырдта.
Сӕрдымӕ ӕмӕ сӕрды сурӕтмӕ чи кувы ӕмӕ йӕ тӕрныхыл кӕнӕ къухыл нысан чи сӕвӕрдта, уый Хуыцау азары кӕхцӕй нуӕздӕн ӕндӕр истӕймӕхӕццӕ чи нӕу, йӕ уыцы фыдӕхсӕнӕй сыгъдӕг зӕдты ӕмӕ уырыччы раз хъизӕмар кӕндзӕн сондонӕй арты. Сӕрдымӕ ӕмӕ сӕрды сурӕтмӕ чи кувы ӕмӕ йын йӕ ном нысан чи сӕвӕрдта, Уыдоны хъизӕмарӕй марӕг арты фӕздӕг цӕудзӕн мыггагӕй-мыггагмӕ, ӕхсӕвӕй-бонӕй ӕнцой нӕ зондзысты. Уый афтӕ амоны, Хуыцауы фӕдзӕхстытӕм гӕсгӕ чи цӕры ӕмӕ Йесойыл иузӕрдион чи у, уыцы сыгъдӕджытӕ фӕразон хъуамӕ уой.
Уӕларвӕй мӕм ӕрыхъуыст хъӕлӕс ӕмӕ мын загъта: Ныффысс,
нырӕй фӕстӕмӕ хицауыл ӕууӕндгӕ чи мӕлы, уыдон тӕхудиаг сты. О, уыдон ӕрӕнцайдзысты сӕ фыдӕбӕттӕй зӕгъы уд, уымӕн ӕмӕ сӕ хъуыддӕгтӕ цӕуынц сӕ фӕдыл. Ӕз федтон урс ӕвраг ӕмӕ ӕврагыл адӕймаджы фырты халдихы бадгӕ. Йӕ сӕрыл сызгъӕрин кады худ, йӕ къухы цыргъӕхсырф. Ӕндӕр зӕд рацыд кувӕндонӕй ӕмӕ врагыл бадӕгӕн хъӕрӕй загъта: «Рауадз де хсырф ӕмӕ ӕркӕрд хуым, уымӕн ӕмӕ ралӕууыд хуымгӕрдӕн, зӕххыл хуымтӕ сцӕттӕ сты».
Уӕдӕ врагъыл бадӕг йе хсырф рауагъта зӕххыл ӕмӕ ныккарста зӕхх. Уӕларвон кувӕндонӕй рацыдӕн дӕр зӕд, уымӕ дӕр уыди цыргъы хсырф. Нывондхӕссӕны цурӕй рацыд артыл кӕй бар цӕуы уыцы зӕд, ӕмӕ цыргъы хсырф цы зӕдмӕ уыди, уымӕн хъӕрӕй загъта. Рауадз дӕ цыргъы хсырф, ӕмӕ зӕххыл бафснай сӕнӕфсир, уымӕн ӕмӕ йӕ гагатӕ срӕгъӕд сты.
Зӕд йе хсырф рауагъта зӕххыл, ралыг кодта сӕнӕфсиры пуцӕлттӕ ӕмӕ сӕ ныппӕрста Хуыцауы фыдӕхы стыр сӕндуцӕн. Ӕмӕ сӕнӕфсир лӕмӕрст ӕрцыд фӕссахар сӕндуцӕн, ракалди сӕндуцӕнӕй туг ӕмӕ схӕццӕ суанг бӕхы рохтӕм ӕмӕ анхъӕвзта мин ӕхсӕзсӕдӕ стадийы.